Tibratin Tibratin Tibratin Tibratin Tibratin Tkettbem iya Kettbeɣ-awen Tkettbem iya Kettbeɣ-awen Acuɣef Acuɣef Acuɣef Am s lxir fell-awen ay atmaten di ssma. Tisbaḥayin-agi n ccetwa ur d-yeɛlim ara zik lefjer. Tikwal mi ara d-yaweḍ ubuṣṭawi ar uxxam-iw s tibratin-nwen ur d-yuli ara wass mazal d ṭṭlam. Amek ara ɣreɣ tibratin-nni? Lxaṭ dima ḥerreɣ ad ɣreɣ ayen iyi-d-tketbem. Armi ceɛleɣ trisiti ara yexfu ṭṭlam, tafat n trisiti ad tfeǧǧiǧ tawerqet, imiren s lefraḥ i d-qqareɣ ayen i yi-d-iketbem. Awal n Rebbi i awen-neqqar kul ddurt d tabrat i aɣ-d-yekteb i wakken mi ara nettufeǧǧeǧ, mi ara ttufeǧǧiǧen ulawen-nneɣ, ad ittukkeml lefraḥ-nneɣ. Ala d Rebbi s tafat-is i izemren ad aɣ-ifeǧǧeǧ, mebla tafat sɣur-s ur nezmir ara ad nefhem ula d acemma. Lameɛna am akken di ddunit i aɣ-d-izzin ṭṭlam d tafat, ur zmiren ara ad dduklen, akkenni ma nebɣa tafat n Ṛebbi, issefk a ɣ-neṭṭixer ɣef ṭṭlam n ddunit. D ddeɛwa-agi ara nmeyyez iḍ-agi, akken ara nɣer seg tabṛat-nni i d-yekteb ṛṛsul Yeḥya i lmumnin n Sidna Ɛisa. Imeslayen i s-qqimen ɣer ass-agi, ad aɣ-feǧǧeǧen ula d nekkni. akken i d-nniɣ seg lina akken nessen akk tafat d ṭlam ur zmiren ara dduklen win yeqqimen dima deg ṭlam ur yefṛaḥ ara d lebɣi ṛebbi i warraw-is ad ilin dima d lefṛaḥ ɣef ayagi yessefk ad yili lefraq deg-neɣ Akken i yella lḥal si lebda n ddunit, mi Ṛebbi yexleq igenwi n lqaɛa, yettwekteb, lqaɛa tella d tilemt, yella ṭṭlam f uderbuz. Dɣa Ṛebbi yenna-d, Ad tili tafat. Dɣa tella tafat. Ṛebbi iferreq tafat d ṭṭlam, isemma-yas i tafat wass, isemma-yas i ṭṭlam iḍ. Yeḥya iḥeqqeq deg tabrat-is belli Ṛebbi d tafat, ulac deg-s ṭṭlam maḍi. Ma nebɣa ad neddu yid-s di lemɛaceṛa ikemlen, yessefk-aɣ-d ula d nekkni ad neddu ala di tafat-is, ur nxelleḍ ara di tikli-nneɣ ṭṭlam n ddnub. Ṛebbi lan tafat iqeddes, bunadem si talalit-is d amednub. Ṛebbi ittuqeddsen, ila tafat, ila diɣen Ṛebbi d tidet. Ma d bunadem ilan d amednub, d ṭṭlam i iḥamel wala tafat, ala xaṭer lecɣal-is diri-ten. Kul win ixeddmen cceṛ ikeṛṛeḥ tafat, ur d-ittas ara ɣer tafat amer ad ḍehṛen lecɣal-is. Tafat tettfeǧǧiǧ, ṭṭlam itteffer, ittɣummu, ulac lemɛaceṛ gar-asen. Win ibɣan lefṛaḥ ikemlen deg tikli-ines deg ubrid n Ṛebbi, ur yezmir ara ad ixelleḍ ṭṭlam d tafat, kra n ccɣel a Rebbi, kra n wayen ilan n ddunit. Iqerreɣ-d a Rebbi, ffɣet si gar-asen, dɣa ad ken-qebleɣ, ad iliɣ d baba-twen, kunwi ad tilim d arraw-iw. Win iteddun d Rebbi, i tafat yettili, d lbaraka tamuqrant fell-as,

Seg wass amezwaru mi teslam ɣef Sidna Ɛisa teslam inad nekkini d tafat n ddunit, win yetebɛen ur ileḥḥu ara di ṭṭlam, lameɛna yesɛa tafat n tudert. Tfehmem lmeɛna n yimeslayen-agi ay aytmaten d yessetma? Amek i yella Sidna Ɛisa d tafat n ddunit? Kra n wussan deffir lweqt mi d-yenna Sidna Ɛisa yella d tafat n ddunit, yemmuger yiwen urgaz ilulen d aderɣal. Si talalit-is, ur iwala abrid deg-s iteddu, ur issin d acu d tafat, qennent allen-is. Ila dima di ṭṭlam, Sidna Ɛisa isseḥlat, yeldi wallen-is. Akken i yessefk ad ixdem i kul yiwen deg-neɣ. Ur imɛin ara ad tinim tumnem s Sidna Ɛisa, tetbeɛem abrid-is. Alama i yeldi wallen-nwen, ara teẓrem ara tfehmem d acu-t abrid-nni. Isefk ad neqbel belli ala d Sidna Ɛisa i izemren ad aɣ-ibeddel, ad yeldi allen bu ulawen-nneɣ, iwakken ara nelḥu deg ubrid n Ṛebbi d tafat-is. Akken i yeḍran i yiwen n ṛṛesul zik, netta ikṛeh tafat n Sidna Ɛisa, Yesɛa ttṛiḥ ad yerr ɣer lḥebs kul win itebɛen abrid-is. Lameɛna, akken i d-aga ubrid, Sidna Ɛisa imugger-it, ibeddel-it. Ḥesset i wayen i d-iḥka Cawul anni i yiwen n ugellid deffir ubeddel-nni i ibeddel. Yenna-d i ttnaṣfa n wass, Ay agellid, walaɣ deg ubrid yiwet tafat i d-iṛuḥen deg yigenni, tecɛacɛa-d, tezzi-yi-d nekk d wid i ddan yid-i. Acɛecɛa-ines iɣleb win n yiṭij. Neɣli akk ɣer lqaɛa, sliɣ i ṣṣut i d-iqqaren a Cawul, a Cawul, acu ɣef i yi-teqahreḍ? Yewɛer fell-ak ad d-twwteḍ s ssek anzel? Ǧawbeɣ, D acu-k a Sidi? Sidi yenna-yi-d, Nekkini d Ɛisa-nni i tqahreḍ, lameɛna kker! Bedd ɣef iḍarren-ik. Alxaṭer ḍahreɣ-ak iwakken ad k-rreɣ d axdim dinigi i leḥwayeǧ teẓriḍ d tid ɣef ra k-iḍahren. Ad k-sellkeɣ seg ifassen medden lawk si leǧnas uɣur i k-ceggɛeɣ iwakken ar teldiḍ allen-nsen ad bernen si ṭṭlam ɣer tafat, si tazmert n cciṭan ɣer tin n Ṛebbi. Ad asen-ittunefk lɛafu n ddnubat. Cawl ittubeddel di taswiḥt mi d-immuger Sidna Ɛisa. Ma nebɣa ad neddu nekkni di tafat Ṛebbi, yessefk ula d nekkni ad nesɛeddi abeddel-agi. Ad nberren si ṭṭlam ɣer tafat, si tazmert n cciṭan ɣer tin n Ṛebbi, ad aɣ-d-ittunefk lɛafu n ddnubat. Deg ubeddel-agi, s wayes i yebɣa ad aɣ-ibeddel Ṛebbi, Ifreq deg wul n bunadem ṭṭlam ɣef tafat. Imiren, bunadem ijerrben abeddel-agi ad ijerreb yiwen n lefraḥ ur nettwassen ara di ddunit merra. Jerrbeɣ lefraḥ-agi nekk, ssneɣ-t. Ɛni tjerrbemt kunwi? Neɣ mazal?

Dɣa lmɛacra-nneɣ tella d baba-tneɣ d mmi-s, Ɛisa Lmasiḥ. Ad k-tebɣaw neḥwayeǧ-agi i d-inna, i wakken ara yettukkemmel lfeṛḥ-nwen. Ṛebbi d tafat, ulac deg-s ṭṭlam maḍi. Ma neqqar nemɛacer yid-s, lameɛna nleḥḥu deg ṭṭlam, nettskiddib, ur nettefɛal ara tidet. Lakin ma nleḥḥu di tafat, akken yella netta di tafat, nemɛacer bwaygar-nneɣ Idammen n Sidna Ɛisa, mmi-s n Ṛebbi, tteffin-aɣ-d seg ddnub akk. Acu itebɛen abeddel-agi swayes yettbeddil Sidna Ɛisa Bunalem s tafat-is? D lmɛacra. Mačči kan lmɛacra n way gar-aneɣ, lameɛna lmɛacra gar-aɣ d Ṛebbi s laman. D lmɛacra s Sidna Ɛisa, win yellan d amceɛfa gar-aɣ d Ṛebbi Baba-s. Deg waya-agi, Ṛebbi ittuɣal diɣen d Baba-tneɣ, imi yekkes ddnub-nni i aɣ-iferqen yid-s. Lmeɛcra-agi mačči d tin ɣef ara nehder kan. Ad ijerreb kul ass bunadem ittuselken, ad ijerreb kul ass lefraḥ-agi akken iteddu d Rebbi di tafat-is. Lehdur, imeslayen, icenfiren-nneɣ ur swan ara aṭas, ma yella tikli-nneɣ ur teṣfa ara. Rebbi ur ittqellib ara medden ara t-itebɛen s uqemmuc kan. لمعنى s wul s tikli lɛali. Ma neqqar nemɛacer d Ṛebbi, lmeɛna nleḥḥu di ṭṭlam nettskiddib. Lekdeb d ddnub. Acḥal i yessehel a nini numen s Sidna Ɛisa, nella d lmumnin n Ṛebbi, lmeɛna acḥal i yessehel i bunadem yettẓallan ad ixdeɛ gma-s, ad yuker di lbiɛa u ccreɛ s lmizan ur nṣeḥḥa ara, ad iskiddib s lxuf neɣ i wakken ara yerbeḥ kra neɣ kra i yiman-is. Win ixeddmen akkenni, iteddu di ṭṭlam, iḥemmel ṭṭlam, wala tafat, alaxaṭer lcuɣel-is lxedɛa diri-t, iffer alaxaṭer isedḥa. Bunadem-agi ur ittaf ara lefraḥ-nni ittukemlen ɣef i aɣ-d-ihedder Yeḥya. Ma neqqar ur nesɛi ara ddnub, nexdeɛ kan iman-nneɣ, tidet ur telli ara deg-neɣ. D tidet Ṛebbi iɛaffa-yas ddnub-as. Ddnub-is i win itteklen ɣef lmut n Sidna Ɛisa ad imeḥḥu ddnub-is, lameɛna lebɣi-nni ad idenneb mazal-it deg-s. Bunadem-nni n zdaxel mazal-it, issefk-as ad ittuɛafes kul taswiɛt s tazmert n Ṛuḥ Lqudus izedɣen deg-neɣ, ma nebɣa ad neddu mebla ma neɣli. Ma nettaǧǧa-as i bunadem-nni n zdaxel ad yali, ad iḥkem deg-neɣ, lfeṛḥ-nneɣ ad ixeffu. Yessefk ad nɛaqel iman-nneɣ, ad nɛaqel mebla Sidna Ɛisa Aneɣli, ad neṭṭef deg-s kul taswiḥt, mkul ssaɛa, iwakken ara nezmer ad neɣleb ddnub, ad neddu di tafat-is. Ayagi mačči d ccɣel uqemmuc kan.

Acu ɣef ay tekdem tibṛatin? Teqqarem ɛejben-awen nnubat-agi s teqbaylit i wakken ad iyi-tessefṛeḥem. Ttarraɣ-awen lǧawab imi bɣiɣ ad tfehmem lefṛaḥ i d-yettak Ṛebbi d lefṛaḥ yeṣfan mačči d lefṛaḥ i d-yettak ucekker d shu n ddunit. Acu ɣef i d-yekteb Yeḥya tabṛat-agi i lmumnin n Sidna Ɛisa zik i nukni diɣen? I wakken ara yettu kemmel lefṛaḥ-nneɣ mi ara nfehhem abrid-is d tafat. Mi ara nfehhem abeddel swayes i yebɣa Sidna Ɛisa Lmasiḥ ad aɣ-ibeddel i wakken ara neddu di lemɛacra yid-s, ayetmaten d isetma, lfehma ur tekfi ara. Yebɣa Ṛebbi mi ara nfehhem lxilaf gar tafat d ṭṭlam, ad naɣ ayen i aɣ-d-yettamer. Di tabṛat-agi n Yeḥya yettwekteb ma nettqir s ddnub-nneɣ, Ṛebbi illa d ṣṣadeq d aḥeqqi ad aɣ-iɛfu ddnub-nneɣ Ad aɣ-iṣeffi seg lbaṭel-nneɣ akk. Amek? Tidamn n Sidna Ɛisa, Mmi-s n Ṛebbi, i aɣ-iţṣeffin seg lbaṭel-nneɣ akk. Acu ara txedmeḍ a gma, i kem-ini a weltma? Amek ara tǧawbeḍ i tabrat-agi i awen-iţuceggɛen iḍ-agi? Qir s ddnub-ik, qebl lɛeffu n Ṛebbi s laman tukkla f lmut n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, i fkan idammen-is ad imeḥḥu ddnub-ik. Aɣ awal-is tura, dɣa ad ittukemmel lefraḥ-ik, lefraḥ-im, akken ara tedduḍ yid-s i lmɛacra ikemlen kull ass. Amin. D baba iheggan leqraya-agi fell-awen seg wawal Rebbi. Neɛreḍ-ikun ad as-tkettbem, ad as-tessutrem, ad kun-iɛawen s wayen yeɛnan tikli-nwen deg ubrid Rebbi.

Nubat agi i snat ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast 205 almitrat n Radyu Monte Carlo 14 67 kilowatts. Ǧǧiɣ-awen di lɛafya Rebbi, awen ibarek irkulli.